Уналтынчы бүлек. Норадынның кайтып, атасын куганы, Идегәйнең казак чыгып киткәне. Рафаэль Миргаязов укый. Идегәй углын куганда, иле берекми торганда, хан тәхтенә хан итеп,

Ата белән даулашып, халык белән яулашып, ил яхшысын тапмады, аннан илгә дус булды. Күчкән күчкә кушылып, күчмәләргә баш булып, даладан дала кыдырды, анда күңелен тындырды. Камалның улы Киң Җанбай көннән бер көн Идегәйгә бер килмәсә бер килде, бер килгәндә ана итте. Идегәй, син таңдагы көн яу өстенә яу килсә,

Кендегемне бырырмын. Норадын дала кичкәндә, айлар, көннәр үткәндә, ялгыз углын сагынып, сагынып та зарыгып, Идегәй аны җырлады. Алыстан кара күренсә, әйләнешкән морза углым, Юктан кара күренсә, тулганышкан морза углым, Бурай-бурай кар яуса, Буз кирешкән мырза углым, бура сынлы ут килсә, булат калккан мырза углым. Читтә солтан булудан, илдә олтан булу артык, күктә чулпан булудан, суда чуртан булу артык. Әй, Норадан улым, әй! Сагындырды мине артык. Анда торып идегәй, ил өлкәне биләргә, киңәш, уңаш иткән соң, Норадынны чакыртып, илчеләрен җибәрде.

Кайтсын дип, куган килде, кайтсын дип. Үпкәләсә, үпкә сүзен әйтсен дип, ике канат, бер койрык, иңеп шонкар чөйсен дип. Ирнәве алтын сораяк, ир саркытын эчсен дип. Ай кашында бер йолдыз, Зөһрә балкый торсын дип. Таң алдында бер йолдыз чулпан балкый торсын дип, кызыл канлы кылычын ак сөт белән юсын дип, иргә сәлам биргәндә иңкәеп тәгъзим кылсын дип, асраган атасын ата диеп белсен дип, аз гына гаебе булса да, анасы аша кичсен дип. Анда әйтте Норадын. Кемал углы Җанбайдан, Соргантай углы Субрадан, Аргылның углы Кара Кужадан,

Ир кулыннан сирпелеп, дәүләт тайса, ул яман. Тугызынчылай ни яман. Тур бала кош баласы ояда елый калса, ул яман. Унынчылай ни яман. Утырган җире җофарлы, ун бармагы кыналы, төнбоектай күкрәге күпереп өскә калкыган хәнәкәдәй арулар, көнәкәдәй туталар елый калса, ул яман. Илчеләр алай дигәндә кайтып килде Норадын. Кашка көрән ат менеп, ата-анасын үз санап, үзгәләрне ят белеп, чаба кайтты Норадын. Атасына ялынып, языгы белән гөнаһсы үз муенына алынып. Идегәй аны күргәндә, маңгаен искәп сөйгәндә, Норадынга ана әйтте, Уяу, батыр баламсың. Уяныклы, морза углым.

Шаталы ефәк тун кисә, Ярашыклы мырза углым. Садагың алтын, уг алтын. Самырга бәйткән сүз алтын. Саф азамат мырза углым. Ямәннән кеше җыйсам, Уртага агач тексәм, Сине дәрәҗәгә чиксәм, Саф алтынсың, мырза углым. Идегәй ана әйткәндә, Дәрәҗәгә чиккәндә, Ир-азамат норадын Хан булам дип уйлады. Атасы хан итмәде. Үзе дә хан булмады. Норадын моны күргәндә, каһәреннән кайналды. Идегәйгә аны әйтте. Әйткәнеңнең барысын, кылганың хак, эй ата. Әйткәнемнең берсен дә кылганың юк, эй ата. Тирлегем алтын булмады, тәгем минәр булмады, хан җыены би улы, Норадын хан булмады. Хан булганың нисе артык? Үзебездән соңгыга өлгеләп өлге булмады. Я син үзең хан булгыл, я син мине хан кылгыл, я син мине үтергел, я мин сине үтерим. Я күземә күренмә, казак чыгып кит, диде. Анда әйтте Идегәй, әй, Норадын, Норадын, аңламыймын морадың, Туктамышның илендә, туган-үскән җиремдә

Түрә булып алганмын. Халкын җыеп алып килеп, Ак Урдага салганмын. Урда өчен тырышкан, яалашып орышкан батырларның кайберен ил нигәре кылганмын. Минем белән бер булып, халык өчен тартышкан, ягалашып көрәшеп, дошманнар белән чәнешкән ыруларның батырын кайсын бием кылганмын, кайсын ханым кылганмын, нинди юан булса да,

Көрәшсәм, сине егармын, Йөгерсәм, сине узармын, Әй, норадын, норадын! Уңмастайны даулашып, Казак кит дип каулама. Каргышым кара таштан үтәдер, Аһым җирне, күкне тотадыр. Күтәрә алмассың, норадын! Анда Идегәй аһ орды. Норадын артка егылды. Авызы-борыны кыйшайды. Анда әйтте Киң җанбай. Норадын бердәнбер балаңдыр. Каргыш итмә Идегәй. Алкыш иткел углыңа. Анда углын аяды. Алкыш бирде Идегәй. Норадын янә терелде, авызы, йөзе төзәлде, тора килеп Норадын Идегәйгә янә әйтте. Кисәкчә чыккан болытмын. Йомаенча таркалмам, Анадан кара туганмын, Сабынлап юсаң, агармам, Атадан аеры туганмын, Бии үткәрсәң, ныгайман, Болыттан коеш чыкканмын, Алдыңа алсаң, төз булмам, Йә син үзең хан булгыл, Йә син мине хан иткел, Йә күземә күренмә, Казак чыгып кит, диде. Анда торып Идегәй Норадынга аны әйтте. Ялгыз баланың кылыгы яудан яман дисә, бу булгай, җанбайдаен җанбазның языгын алып куйныңа җанын исән калдырдың, яныңа яучы алдырдың, Ул да җитәр бер көн җаныңа. Сорымкан углы Чыңгызны, кала бозган Калтайны, төлке авызлы кенәжне мин кайрылып чапканда, Яфанга чыгып яу җыйдың, яудан тынган йортымны яу астында калдырдың, атаң корган каланы күчмәләрдән алдырдың, яу өстенә яу килсә, ул да җитә бер көн башыңа. Олыс белән юыкны юырткан белер, яхшы белән яманны күргән белер. Яхшы йөргән җиренә кәнт салыр, яман йөргән җиреңә үрт салыр, көн батса да, куйга сукмак табылыр, бер төкергән ни итәр? Күп төкерсә, күл итәр, Күп белән эшең төшмәсен, Күп эшеңне чүкерер. Әй, Норадын, Норадын! Эшем кулай килгәндә, Буракан углы Тимергә, Бураканның үзе әмиргә, Аягының астында дап-даркый булып утырдым. Эшем кулай килгәндә, Бер көндә биш йөз кеше үтердем. Бер мең кешегә җиткәндә кара тиен дигән алыпны языда ялгыз үтердем. Тимернең кызы Акбеләк Алла үземә биргәндә, тиген улҗа китердем. Газазил булмый ни булгай, колыным, ялгыз калыр икәнсең.

Урый чабып кисә үткән Ун бармагым мырза углым. Түбәле туры ат менгән Яуга чапкан мырза углым. Кисмә, кисмә, сары алтын, Бер ибенә килгәндә Кисми биргән мырза углым. Кымтыганы хатасыз, Карчыгадай мырза углым. Каулаганың мин булсам, Мин качаем, син каула, Һәрбер көндә дошманың, Миндәй качсын, мырза углым. Анда торып Идегәй янә әйтте, Торымтайдан елгыр кош булмас, Тургай да тибеп, каз алмас, Аткыдан йөгерек ук булмас, Атса күбә бозалмас. Һөнәрсез сине күрә алмас, Илдән илгә җилеп үтсәң дә, Бу дөньялар сиңа да калмас. Аны әйтеп Идегәй Иделдән чыгып юнәлде. Тулгай биреп моны әйтте. Тауда йөргән бүре идем. Талчыгыма тайлы бия җыер идем. Уйга төшеп, куй булдым. Куңкылдашкан күп яманга хур булдым. Идегәй дастаны аудиокитабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты, Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.